ekirikubaho neehakanisa ninga neehigura ebishushani. Yowaana omwojo nirwo oriyo nooramya ebishushani omanye ngu ohabire kandi ori omu kabi kahango. Ebyo byona ebi oriyo nooramya tibiraakutware mu iguru. Manya omuhanda ogwe buri tukaba twagugambireho. Baiburi neegi omu Matayo mushanju ikumi na ishatu ngu, Mutaahire omu irembo erifunzire, ahakuba irembo erikutwara omu kwerekyerera nirihango, Kandi rigarami, n'abaririmu ni baingi. Kwonka iyo eirembo rikutwara omu magara rifunzire kandi rigumire, n'abarizoora ni bakye. Haza eirembo eryo niryo ryariimikize akajabanguko omuri Efeso, abaheeshi b'efeeza b'ebishushani baareeba ngu abantu baaza kumanya eirembo ery'amazima. Eirembo eryo ni Yesu. Omuhanda ogwe ni Yesu. Waaba nooronda oku waakubaasa kwihaho orubanja, waaba nooronda oku waakubaasa kuhinika Omwana wa Ruhanga, Baiburi neegira omu Yohaana sura y'okubanza ogwa ikumi neibiri ngu boona ngu boona abaamwakyaire nibo baikiriize eiziina rye, akabaha obushoboorozi, beitu abaikiriize Yesu, akabaha obushoorozi kuba abaana ba Ruhanga, kandi abo abaikiriize eiziina rye. Nindeeba eshaaha zatugyendaho kwonka niinyenda kukora samare aha poyinti ezi zaakurataho. Omushoro ng'ogwa abiri na munaana kuhika aha gwashatu niinyenda n'okugushoma omu bwire bwawe. Kwonka engiri nainga shi engiri y'Obukama bwa Ruhanga, bi t'engiri y'Obukama bwa Ruhanga noobaasa kuba otakagikyengire, neemanyisa okwikiriza Yesu ku niwe Mujuni w'amagara gaawe, Okamanya ngu iwe tiiwe mujuni. Ekigambo okujunwa abantu baingi nibagamba ngu nyowe nkajunwa. Kwonka otaku n'otakucenga eky'okuba noogamba nyowe nkajunwa nikimanyisa ngu tihaine eki orikubaasa kukora kwejuna. Ku oine eki orikubaasa kukora kwejuna okaba oine noogira nyowe nkeejuna, nyowe mbwenu nkeejuna, obu nguma ninsiiba, obu nguma niinyetiisa nibwe naayejunire. Aa-a, waaheza kugira ngu nyowe nkajunwa nikimanyisa ngu iwe ori omusiisi tihaine eki orikubaasa kukora kwehaho orubanja. Ondiijo niwe akwija akakujuna. Nikimanyisa haine ondiijo ohikiriire. Hati nooha ogu ohikiriire? Ni baapasita? Naanye ndi pasita kwonka ndi omusiisi. Otanyikiririzamu? Nyowe tiniija aha ngu onyikiririzemu ndi omusiisi nkaiwe. Ni baabishopu? Ni baareveranda? Ni paapa? Ni Bikira Mariya? Ni Muhammadi? Abo boona twena turi abasiisi. Baiburi neegira omu Baroomi ishatu abiri na ishatu ngu boona bakashiisha. Tibarikuhika. Ekigambo tibarikuhika nikimanyisa omu bikorwa byaitu titukaayehitsya aha Ruhanga. Mbwenu Enjiri y'Obukama bwa Ruhanga nikimanyisa oikirize Yesu ohikiriire niwe yaabaire ataine ekibi kandi akakukurataho. Ebihembo by'ekibi n'okufa itwe twena tushemereire kubambwa aha musharaba. Wakimanyire ngu iwe naanye nitukorifayinga kubambwa aha musharaba? Baakwata ebyo byoma bya karimagezi, purojekita, bakakukonekitinga aha mutwe, Byona ebi abantu batareeba, ebi oteekateeka, ebi ogamba, ebi okora, buri muntu weena ashemereire kubambwa aha musharaba. Kwonka Ruhanga arikumanya emitima yaitu akakimanya kare, yaatwara omusharaba ogwawe n'ogwangye, yaafa omu mwanya gwawe n'ogwangye. Ekifubiro eki kishemereire kutufuna, Yesu yaakitwara. Yaashashurira ebibi byawe byona kuruga obu ozaarwa kuhika hati, yaashashurira kuruga hati mpaka eby'erizooba na nyentsya. Ngu waamwikiriza, oiheho orubanja, ahinduke Mukama w'amagara gaawe. Akuhe okuhikiirira kwe otandike kukora ebi akunda omu maani ge. Mbwenu engira ey'amazima ku erikubuurirwa ni Habahoki ogwa abiri na munaana. Murebe ekyabaireho. Ku baahuriire ekyo, ka tubanze turebe ogwa abiri na mushanju. Mbwenu nu hariho akabi? Tihabwo, tihabwo mwoga gwaitu kugwa kwonka, kureka n'ahabwa hekalu na ruhangakazi rugambwa Atemi kuhindurwa busha, kandi na ruhangakazi ogwe okuramibwa ab'omu nsi zoona kwihwaho ekitiinisa kye. Bakatiina nk'ekishushani eki eki bariyo nibaramya. Bantu baza kumanya ngu ni busha. Nambwenu iwe ebi oriyo noramya bitari kwikiriza Yesu akahinduka Mukama w'amagara gawe, oriyo noramya busha. Busha omuri busha, byona nobusha. Iwe oriyo noramya sente oriyo noramya busha. Iwe oriyo noramya abakazi oriyo noramya busha. Iwe oriyo noramya abashaija oriyo noramya busha. Kandi busha kumanya ngu ni busha tekakuhazya. Na, tihaine omu nsi ekirikubaasa kutuhaazya, tihaine ekintu omu nsi ekirikubaasa okutwihaho orubanja oihireho Yesu wenka. Mbwenu nooramya ki? Okuramya nikimanyisa ekintu eky'okure nk'eky'omugasho nainga eky'obuguzi kusingayo. Kandi twija kukugambira ngu reka abe Yesu, akaija kushashurira eibanja ry'ekibi kyaawe. Baibuli neegumiza neegira, ogwa abiri na munaana, ku baayerize kutiina ebyo byona, ngu abantu bakumanye amazima bareke kuramya ekishushani. Hariho ebishushani bingi. Nambwenu naaba oine chance kwija aha reediyo egi ka mbigambe ebishushani. Hariho ekishushani kimwe nibakyeta, ekishushani ekyo nibakyeta mamona. Yesu akagira ngu tokubaasa kuheereza abakama babiri. Nooza kukundaho omwe oyange ondiijo, nari oyange ondiijo okundeho ondi. Yaaheza yaabashoboorora ngu tokubaasa kuheereza Ruhanga nainga Mamona. Mamona n'omwoyo omubi ari enyima ya sente. Ekireetera omwishiki wa yunivasite. Yunivasite zihindukire yunivasite z'obushambani. Ijo mbaire ndi aha yunivasite okwe Kampala. Oyo noshusha ngu neireegyero ry'ebibunu. Ninyebuuza tinkureeba ninyebuuza noshusha ngu ni yunivasite y'obushema. Emijwarire yoona ekasiisikara reero noshusha ngu omuzaire naagira ngu kantware omwana aha yunivasite. Yunivasite y'okuhwerekyerera? Nambwenu ba rekicara abakama b'amayunivasite abakama b'amatendekyero mwine kujunwa kandi imwe abajunirwe mwine orubanja okuba muri omu byanya nk'egyo mukareka abantu bakahwerekyerera muriyo mwine orubanja. Mbwenu ku orikuhurira egi engira ey'amazima neereeta akatabanguko ahabw'okuba Sitaane neeyenda abantu bahwerekyerere. Sitaane neeyenda abantu baze omu Geehena. Sitaane neeyenda ekirungi kyeetwe ekibi, ekibi kyeetwe ekirungi. Mbwenu baaruhanga ni baingi, ebishushani ni bingi, hariho mamona. Omwe omu bari enyima ya sente arikureeta omwishiki wa yunivasite ashomire kuza aha Memory akeeguza emitwaro eshatu. Niki? Ni Mammon. Ekirikureeta ekishushani ekindi, mukaba mushoma, imwe abashoma Baibuli, harimu ekishushani nibakyeta Baaro, abo ababaire bahakana na Eliya. Na hati bariho. Ediini zoona. Ezikwegyesa ngu waayeyikiririzamu ninga waaba oine eki oine kukora kwejuna abo boona bariyo nibaramya Baaro. Boona boona bariyo nibaramya Baaro. Nangwa haine abakukitamu bakigamba waaku Baaro. Ee, abo bo nibeeranga. Kwonka hariyo n'ab'ebika ebindi. Mbwenu ebishushani ni bingi ebiriyo nibiramibwa. Hariho ekishushani ekindi nibakyeta Venasi. Hati noobaasa obutakimanya Kwonka nikyo kishushani ekiriyo nikipromotinga ninga kikongyeza obumiisho obushambani. Noshusha oti obushambani buriyo nibukwata ahansi n'ahaiguru? Obushanambani buriyo nibukwata ahansi n'ahaiguru. Noza aha tiivi obushangaho, oreeba oreeba amagara g'abantu, oriza nk'aha street oreeba ebintu ebi bakukora.

Muhurire engiri y'amazima ku eyabaireho, abantu eki baahendeire nibakora omu ahabw'okwikiriza. Ku baahuriire ekyo, baakwata ekiniga kingi, baayomba munonga bati, Atemi wa Efeso ni mukuru! Atemi wa Efeso ni mukuru! Bo bakambaramya ekishushani bakukyeta Diana nainga omu Runyankore Atemi. wa Efeso ni mukuru, baateera orwari, baayomba. Mbwenu omwabwo gw'okwikiriza baahendera nibayomba. Waareeba ogw'abiri na mwenda, bakakwata abashaija babiri, ogw'abiri na mwenda, orurembo rwona rwayogorekana, abantu baakwata Gaayo na Arisitaako. Arisitariko, Abamakedoniya abaabaire bagyenda na Paulo omu ngyendo ze, boona baashituuka baaza omu izaaniro. Bakwata abashaija abaabaire bataine rubanja, babatwera omu izaaniro. Ahabw'enki? Nibenda okubacwera orubanja. Bariyo tibariyo nibategyekwa Ekigambo kya Ruhanga, bariyo nibategyekwa ebiteekateeko byabo. Nambwenu omuhanda ogurikutwara omu kwerekyerera Waabuuza gye omuntu naaba naategyekwa ebiteekateeko bye, takutegyekwa Kigambo kya Ruhanga. Waamubuuza ngu ebi oriyo nookora nibijurizibwa nkaha omu Baibuli, takaaha kworeka. Kandi ebyo nikwo ebyabaire. Ku twareeba omu gwashatu niibire ahabw'obwire, ab'omutwe ab'omutwe ogwo abamwe baayomba okwabo n'abandi okwabo Ahakuba boona bakaba nibayongorekana, kandi baingi batamanyire ekyabateeranira aho. Boona bakaguruka aho ku baahuriire ngu egyo engiri y'amazima eriyo neebuurirwa. Baanyiiga, baakwata abashaija babiri, baaza omu izaaniro, boona bakuyomba. Noomanya, omu nsi omu harimu orwari rwingi, harimu akavuyo. Abantu baingi tibakumanya ahu bakuruga n'ahu bakuza. Abantu baingi tibakumanya eki bari. Hati omu nsi harimu orwari. Ogwashatu n'ishatu nangwa wagumizamu okareeba biha Alexander omu mutwe Abayudaaya baaba nibo baamwebembeza. Alexander yaabacureeza n'omukono ngu abone kwetonganira omu bantu. Ku baaheza baaguma ngu baronde ow'okucwera orubanja, baasikayo Alexander. Mbwenu orwo nirwo rwaro oruri omu nsi. Harimu orwaro rwingi omu nsi omu. Mwijuka bakatandika nibagira, Atemi niwe mutegyeki wa Efeso! Baaramya ekishushani kyabo. Mbwenu iwe eki oriyo nooramya, eky'okwimuka okaireeza n'eiraka, eki nikyo ndikuramya. Nyowe, ogwo muntu niwe nkwikiririzamu. Nyowe ediini yangye niyo erantwara omu iguru, nyowe niinye ndaayejune, nyowe Ruhanga ningira atariho, ebyo n'ebishuba by'abajungu, ebyo n'ebishuba by'abantu. Iwe nyuma ekiriyo nikikuyombesa obumwe eshongozi akeeshonga ekyeshongoro ng'eibo ry'omu rwari rw'ensi.

kumanya ngu engiri ya Yesu ekeine entaniso n'ediini, abanyadiini bakareeba ebi yaabaire naagamba bitaine kakwate nabo baamwita. Noomanya ou yaitsire Yesu? N'abanyadiini ba Kayaafa. Abasinza abashuma bakaba bari banywani ba Yesu. Abo bo ku yaabaire ababuurira bahika nibamanya ngu n'abasiisi, bamwikiriza. Kwonka bari bo bakaba nibareeba ngu bo bashikiriire, nibeejuna, banga kwikiriza. Kandi ekindi twareeba bakambara hakaaro okuramya kw'ebishushani. Haabaireho kuramya kw'ebishushani bingi. Demetiriyo omwami hurira w'ekigyendererwa kye akasente ke kakaba kaataahiirwa. Mbwenu ka naakukubuuza, aha nki otakwikiriza Yesu ohurikiriize? Ebindi ninyija kubyongyeraho na bataahi bangye na mutaahi wangye ndenda kugambaho. Kwonka ahabw'enki otakuruga omu rwari rw'ensi okaikiriza Yesu? ndikuhendera kuru emishororongo eyatsigarayo kuruga aha gw'ashatu n'itaano kuhika aha gwa na na gumwe, nitureeba okwikiriza nikukuru munonga. Aha omuntu omwe owaabaire ari tawuni kiraaka wa tawuni eya Efeso akeemerera yabuuza aba bantu, Ahabw'enki muriyo nimutonganisa abashaaha abo? Mbwenu baabeiha ebi- em- em- ah, ogwo omukazi Diana tiwariyo, abantu bariyo nibaramya omu Efeso. Nimubanza muteekateeke aha bi muriyo nimukora. Just ka nshome gye emishororongo ngihurire then mutaahi wangye ayongyereho. Twatandikira aha mushororongo ogw'ashatu n'eitaano nihagira, Bwanyima omuhandiiki omukuru ow'orurembo yaacuriza abantu naagira ati, Imwe abashaija ba Efeso mwe, ni muntu ki Otarikumanya ngu orurembo rwa Efeso nirwo ruriinda hekalu ya Atemi omukuru? Atemi nikyo kishushani eki baibaramya. N'ekishushani ekyarugire omu iguru. Mbwenu nk'oku hatariho orikubaasa kubyehakana, mushemereire kuhunama, mutakora ekintu kyona, nimurahukiiriza, ahakuba abashaija abo tibaibire omuri hekalu zaitu, n'obu kwakuba kurogota ahari ruhangakazi waitu, mbwenu mwabareeta aha? N'ahabw'ekyo Demetiriyo n'abaheesi bagyenzi be ku baareeba baine eki barikubatabaariza omuntu weena, N'ahabw'ekyo Demetiriyo na bagyenzi be ku baraabe baine eki barikutabariza aha muntu weena, amaramuriro gariho n'abategyeki bariho babe nibo baatabaariza. Kwonka ku muraabe mwine ekindi eki murikushobooroza, biryamarirwa omu Ishengyero ry'Obutoosha. Mumanye ku turi omu kabi kuregwa ahabw'okweyogorekyekana. kw'eri izooba, ahakuba hataariho buryo obu turaayetonganire bukashoboorora okuteerana oku. Kuba ku yaaherize kugamba ekyo, yaagambira abantu ba yaabuuka. Mwahurira omuntu omwe etawunikire akakemerera agira ngu, Imwe bashaamwe, mugarukemu mwetereeze. Abashaija eki baagamba ekishuba nikiiha. Nangwa eki naashomera egyo poyinti, akababuuza, Abo abashaija ka batakaibire omu hekalu zaanyu? Ekyo nikimanyisa iwe ojunirwe ori omu Bukama bwa Ruhanga. Amagara gaawe kutambura gye omu kuhikiirira kwa Ruhanga nikuza kukuuma eiziina rya Ruhanga. Abantu baingi nibajunirwa, kwonka bariyo nibajunisa eiziina rya Ruhanga. Eeh ngu pastor ngu ngu pastor nuwe nuwe akuraara omurungi ngu pastor pastor nuwe esente esente zaki nuwe azitwire pastor ninga shi owi owa keyboard nuwe abyamire n'abishiki boona omu church eeh hati ebyo ebyo tibukama bwa Ruhanga obwe orwe n'oruhuzyo obukama bwa Ruhanga n'okushanga Yesu nuwe akutegyeka amagara gaawe. nootamburira omu kuhikiirira kwe, noomuheereza, bantu baamu bakureeba, baaba batakukureeba, waaba ori aha katuuti noogamba, nikyo kimwe nawe omu kitanda eky'okubyamamu, ahu bantu batakukureeba, ori omu kuhikiirira kwa Ruhanga, waaba ogaitsirwe oine omukazi omwe, waaba otagaitsirwe oriyo nooyerinda, otegyereize obwire obu buhikire. Yes, obwo nibwo Bukama bwa Ruhanga. Hakaabaho ki engiri y'Obukama bwa Ruhanga bwategyeka obwijwire? Ruhanga yaategyeka obwijwire nihabaho okuhikiirira, nk'oku kiri omu iguru nikiba omu nsi. Tataitwe ari omu iguru, eiziina ryawe ryezibwe. Obukama bwawe bwije. Ebi okunda bikorwe omu nsi nk'oku bikorwa omu iguru. Egyo niyo shaara ya Yesu. Nikyo eki arikwenda. Ku waakuba ori okwo otakikiriza Yesu ngu ikirize, oikirize ngu niwe wenka ohikiriire arikubaasa kukujuna, kandi waamwikiriza, Waikiriza eky'amaani oikirize ngu akafeera ebibi byawe aha musharaba. Egyo niyo nsho tarafi taraizire ngu akuhe eby'okurya, taraizire kugira ngu akuhe amagara ga butoosha. Ebyo byo egyo ni bonasi ekikuru akaija okukushashurira ebibi byawe akwiheho orubanja. Waikiriza eki yakukoreire aha musharaba okamanya kandi ngu niwe wenka ow'okubaasa kukujuna. Nooba oikwa nk'orubanja omu maisho ga Ruhanga, akuha okuhikiirira kwe kwonka otakukoreerera okurikuheebwa waaheza kwesiga eki yaakukoreire, obe omwana wa Ruhanga, oze omu Bukama bwe, omwoyo weye orikwera akukorese ebirungi ebi otakubaasize kukora kwejuna. Mwebare munonga, nimuriisa mutahi wangye ka ayongyeserereze aho. Mukama agume niiwe. Okay, webare omuriisa Bright kandi webare Ahabwa Engiri Ndungi eya Paulo ei waatwegyesaho, nk'oku waatandika nootushoboorora engiri niki. Engiri n'amakuru marungi ag'okwetegyereza oku omuntu arikujunwa ahabw'embabazi bitari mirimo ye. Gakaba gari amakuru gagumire obu twabaire turikujunwa ebirungi byaitu. Okore ebirungi obone kuba ohikiriire kwonka tihaine n'ou byajunire. Mbwenu obwo twabaire turi oho tushobeirwe, niho Yesu Kristo aizire akatufeera, akazaarwa kandi akafa, reero gakaba amakuru marungi ngu nitubaasa kujunwa ahabw'embabazi. So ntakagyireyo aho kushoma, reka mbanze nyigureho enamba zaitu za sitidiyo, nyaburaho ahu orabaase kuteera Tubaase kugaaniira naiwe omu situdiyo egi. Ori aha MTN noobaasa kuteera orikurabira ahari ziro mushanju mushanju nkaaga n'emwe ataano na ibiri ataano na munaana itaano ni ziro mushanju mushanju nkaaga n'emwe ataano na ibiri ataano na munaana itaano. Esimu zaitu twaziigura noobaasa kurabira aha simu egyo tugaaniire otugambire waaba waajurwa. ninga shi okw'okumanya aha bishuba n'abantu nk'aba bakuramya ebishushani. Ah, haine owateera? Ori aha simu, halo? Okay. Nibaasa kuteera tubaase kukwata tugaaniire ah, kandi waaba ori aha MT waaba ori aha Airtel nibaasa kuraba aha simu eya ziro mushanju eya ziro mushanju itaanu nshanju na mwenda kyenda na ibiri nkaaga n'emwe mwenda ziro mushanju itaanu nshanju na mwenda kyenda na ibiri nkaaga n'emwe mwenda Haahi n'ori aha reediyo halo. Yes sebo amaziina n'ahu waateerera. Yes man. Asiimwe munonga ori oha waateerera hi? Yes aba Sembabure muri muta? Eh, Mbarara turi gye.

Otyo webare kandi wateera esimu omwishiki owa Buhweju mazima eki oyagamba n'amazima. Haine ori aha simu? Twasiiba gye bambi. Niiwe webare.

Okay, hello. Hello, nyabo. Hmm? Eh. Oti? Kyendeza radio yawe madamu. Sorry, nyamuntu we waza kutera ah Gume okyendeeze reediyo kwenda ngu tuhure eki waaba noogamba ahakuba nituba nitwenda ngu tukihurire kandi waayenda kuteera ogaruke oteere. Ka ngye tukiineyo edakiika nkye aho. Just haine ekibuuzo kimwe eki baabuuza nitwija kukigarukamu. Okay haine owaateera, halo!

Kare nitwija kukuteerera tukugaaniirire kukizayo oku oraabitwaze. Atuyambe, atuyambe mazima. Reero Mukama tugirire embabazi. Reero egi rediyo Mukama gikwatseho. Aa, nitukugamba egi baagi humura. Kare ndi rediyo ya West. Eh, Okay, okay, Lydia Buhweju, enamba yaawe ka tugikwate. Nitwija kuba nitugamba naiwe ahakuba naamukunda munonga Lydia Buhweju. Okay, ka nkwateho aha muheru reero nze aha kigambo. Hallo! Yaama Sisiri. Yes, nyabo. Obwo nooha Kyeguru Banyamara ogu mbaare Bukanga? Yes, aba Bukanga nitubakunda. Naasiima empeereza yaanyu. Mm. Kwonka shi ka noobagira ngu wa,

Kare ow'aha muheru. Halo. Yes sebo. Yes Godfrey twakukunda nkahi. Aba Bukanga twabakunda munonga. Mm.